Ah, ndinotenda mubato wechigaro nekundipa mukana uno kuti nditsigire nyaya yaunzwa naonarebo chinanzva vana maringe nekuti isu sevamiriri vevanhu vemuzimbabwe tikwanise kunge tiine e, chipoka kana kuti boka rinokwanisa kuti riongorore nyaya yechirwere cheshuga Tese tiri munomu Madam Speaker tikatarisa kwatinobva mungave mumhuri dzatinogara mungave mumaraini matinogara maconstituency atinorepresenta kwese kwatinenge tiri tinotoziva hama dzedu neshamwari dzine dambudziko reshuga even tiri muno mukati meparamende munomu Tinotozivana kuti e, tinotone hama dzinenge dziine chirwere cheshuga. Chirwere cheshuga, Madam Speaker, hachisi chirwere chekutamba nacho, chirwere chino, chino, chino chakaoma, chirwere chinofanira kuti chiongororwe kana munhu achinge ave nacho uye chirwere chinofanira kuti chidzivirirwe kune vanenge vasati vanacho. Shuga inogona ku, kudonedza munhu manga muinaye mongonzwa kuti adona aenda moshaya kuti chii, nyambe iri nyaya yekuti chirwere chinenge chakabata. Kazhinji kacho, Madam Speaker, tinotadza kuziva, pamwe pacho tinofungidzira kuti shuga akazobatwa neshuga ndofunga pamwe aisa shuga yakawanda mutii ainwa kana kuti anyanya kumwa madrinks asi bodo nyaya yeshuga inouya nenzira dzakasiyana siyana E, Honorable Chinanzvana vataura vakati kune diabetes 1 e, inova yekuti munhu anenge akazvarwa nayo asina inonzi muchirungu insulin asi kune mhando dzakazowanda koziva diabetes 2 inobata vanhu kazhinji vana even vakura kudhara taiziva kuti yaibata vanhu vakuru Asi ezvinezvi yakubata even vechidiki. E, chakonzeresa iri nyaya yekuti zvikafu zvatiri kudya nemararamiro atinoita anokwanisa kuti shuga inge ichiitika. Tikatarisa even muno mudare reparamende mamp anogona kuti nhasi wakabva wa, wa, kumba musi wesvondo ukauya muharare unogona kunge wakaswera uri muhotera Wabva muhotera wopinda mumota wouya kuno kuparliament woswogara munomu woteerera debate then manheru panopera parliament wakudzokera kungava kuhotera kana kumba or kunosvika uchirara hapana kana movement yawaita mukati mezuva izvozvo zviri pamusoro pekunge makuseni wadya breakfast ine chingwa ine zvinenge zviripo masikati wadya lunch ine sadza ine rice manheru wadya zvakare sapa zvinogona kunge eh, zvine macarbohydrate atoti muchirungu macarbohydrates ese aya anokwanisa kuunganidza shuga nechimwewo chinoita nechekuti patinokura paya paya e, miri yedu haichashandi semashandiro ayaita tichiri vaduku zvoreva kuti munhu wese ane risk Kudhara kwainzi ukaona munhu anenge akasimba e, aine dumbu rakaita serangu iri ndo vainzi ano ava vanhu ava vanogona kuita chirwere cheshuga asi makore ano muchaona kuti even umwe munhu anenge asina kusimba aine kamiri kaduku duku unonzwa achinzi ane shuga zvii zviri kukonzeresa inguva yatiri kurarama e, yawo yakonzeresa izvozvo ndedzipi nhambo kana uda kuziva kuti une shuga kunyanya nyanya nekuti madokta ari kutitaura kuti vanhu vazhinji vemuzimbabwe vari kurarama vaine shuga but vasingazive kuti vane chirwere chechi cheshuga ukaona eh, madam speaker uchiti pese paunenge uri unonyanya kunzwa nyota paduku paduku Kana kuti unoda kumhanya kuenda kuchimbuzi paduku paduku even ukanga uchifamba nevamwe mumota unenge uchida kuti no misai mota paduku paduku izvozvo zvinotaridza kuti unenge uine problem iyoyo uye zvakare kuneta kunzwa kuneta kwemuviri kuita kunge wakatswiwa woshaya kuti chii chiri kukunetesa Then even maziso chaiwo chaiwo anogona kutadza kunyatsoona kana shuga yakadi yakakwira, nekuti nekuitawo maronda anogona kutadza kurapwa achirapika zvakanyanya. Shuga inobata zvakare tsinga dzedu, iyi inodambura tsinga zvokuti kana ikange yakubata uchaona kuti even Zvemumba yemukati zvinogona kutadza kuita kana shuga ikange yakudii yakubata. Ndiri kutaura izvi e, mubati wechigaro kuda kungotaura kusi maomero akaita chirwere cheshuga. Chirwere cheshuga chakadarika zvimwe zvirwere zvatinoziva. chirwere chinokwanisa kubata munhu wese then chinozonetsa madam speaker chinhu chimwe chete kana ukazonzi waane shuga wakufanira kuti urarame nemapiritsi kana nekubaiwa mainjection wakufanira kuti uzobai uzorarama upenyu hwese kana uri muno muparamende uri mp uri nani unokwanisa kunotsvaga mishonga Unokwanisa kubaiwa asi tine hama dzedu mumaconstituency matinobva umu paunyatsoona kuti zvinhu zvinenge zvakaoma ndosaka muchizoona vazhinji vacho vachikurumidza kudii kufa zvino onebho chinanzva vana vari kuti isu semaparliamentarians ngatibatanei kuti tirwise chirwere cheshuga ichi tikabatana zvatinoita ndizvekuti Tinokwanisa kuumba even patinoita zvebhajeti yenyika chaiyo tinokwanisa kuti titarise. Muchayeuka kuti makore akapfuura pakanga panetsa chirwere cheHIV and aids takati hurumende iise chikamu chemari tikagadzira mari yaifanira kuti iende uye tikagadzira yatinoti yako eh, eh, aids council of zimbabwe munhu wese achibhadhara mari Kunyangwe taiziva kuti chirwere ichi chinouya nenzira yakati asi takaona tikati no chinogona kutipedzera rudzi ndosaka takati sehurumende ngatibatsire kuti tititove ndozvimwe chete panyaya yeshuga nyaya yeshuga inoda kuti tese tise musoro pamwe chete onebo chinanzwa vana vataura kuti tine inonzi shuga taxi Sugar tax mukaiona yes iripo asi haina kuunzwa iine chinangwa chekugadzira nyaya yechirwere cheshuga. Munoyeuka kuti yakauya ichinzi tinoda kuti titsvage mameshini emacancer meshini. But tinozviziva tose kuti sugar tax zvinezvi iri kungopinda muconsolidated chi revenue fund yozongoshandiswa e, kukavha zvinenge zvichida kukavhwa nehurumende. Asi tiri kuti chirwere cheshuga chinoda kuti tirwise tobatana maoko tese. Ichi hachina anosarura, hachina. Ndosaka vamwe kudhara vanhu vaimbonzi a kana adonha zvonzi pamwe akarohwa nechishiri pamwe akaroiwa and iye zvinezvi nenyaya yekuti vamwe mno vanenge vonzi a ah, tiri kutaura zva 2030 womunzwa kunzi munhu adonha woti a ah, ndakaroiwa because Parliament yanga ichida kuextendwa. Chirwere ichi chakashata, Honorable Speaker. Saka ndiri kuti tese tese ngatiise maoko pamwe chete, taisa maoko pamwe chete tobatsirana kuti tirwise chirwere ichi. Tobatsirana zvakare kuti ti, muno muparliament patinenge taakudebata even pese patinenge tiri even kucommittee yehealth tibatsirane kuti chirwere ichi chikwanise kuti e, chigamu chimisidzwe chi, chi, chi, tikwanise kuwana upenyu hwakati rebei uye vatinomirira vakwanise kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda kumahospital. Tinoda kuti hospital yepasi, clinic yepasi, district hospital, provincial hospital nemaNational hospitals edu akwanise kubatsira vanhu vanenge vachirwara neshuga. Mubatiro wechigaro, ndinoda kutenda nenguva ino ndichingorikurudzira imba ino kuti ngatitsigirei zvataurwa naHonourable Chinanzvavana, ngatishandei pamwe chete tidzivirire neku make sure kuti vari kurarama neshuga vakwanisa kubatsirika vasati vaanayo vodzidziswa kuti vangaita sei kuti vasaite chirwere ichi ndatenda zvangu
tinotenda vazvita any further debate Honorable Nyampinga.
Maita zvenyu eh, mubati wechigaro neniwo ndikuda kusimuka kuti nditaurewo ndiisewo mazwi mashoma eh, nekuda kwenhaurwa yasimudzwa nahonorable eh, chinanzvavana nhau yakakosha zvakanyanya nhau yechirwere cheshuga chirwere cheshuga vanhu takaona kuti vanhu vakawanda vanochirerutsa nokuti zvimwe zvaikonzerwa nekuti vanhu pamarufu paye unonzwa munhu kana akuda zvake chikafu anoenda pavanhu vari kubika kuti ndine chirwere cheshuga ndipakurireiwo ndine chirwere cheshuga zvoita kunge chirwere chakareruka Chirwere cheshuga mada, e, mubati wechigaro chirwere chandinotaura nezvacho ndichibatikana zvakanyanya nokuti neniwo ndakarasikirwa nehama dzepedyo nekuda kwechirwere cheshuga. Chirwere cheshuga hachina kureruka. Ukanzwa wanzi waane shuga, e, zvechokwadi unenge wavirimirwa nokuti kugara uri muupenyu e, uine chirwere cheshuga mune zvakawanda e, zvinonetsa nezvinoda kutariswa mwa anongoita shuga obva atonzi akuzvibaya pese paari kuda kudya unofanirwa kutanga wamhanya kunozvibaya e, nyange uri pano chaipo pabasa unotombomhanya pamwe pano utombonozvibaya unotanga zvidya zvese izvi zvinopera kurwadza uchizvibaya zuva nezuva pamwe katatu kana uchidyawo katatu Saka iwayo majekiseni iwayo aunenge uchizvibaya anoda kutengwa, anodhura, haana kureruka. Saka indinoda kuti ndiwedzerewo pana pane nhaurwa yekuti dai vanhu vese veshuga vakapota vachiwana mapiritsi avo nemajekiseni avo pachena. Nokuti anodhura nokuti ndakararama ndinaaziva kudhura kunoita eh, kunyanya iwo majekiseni iwaya eshuga nokuti usati wazvibaya unenge une kachikwama kako kane eh, yavanoti testa pachirungu yekuti unotanga wazvidyunga woisa pakapepa woisa mukamushini kai kokutaura kuti shuga yako iye zvino iri panhano yakaita sei nokuti unogona kuzonozvibaya iyo yakatodona kudhara waakuona kuti iri pachinhano chakadai waakuziva kuti ndonozvibaya saka kapepa ikako kanodhura jekiseni iroro rekuidyunga kuti uye utorese ropa kuti uzoendesa pamushini vanodhura saka zvakawanda Eh, zvinonzi pachirungu maaccessory anoita kuti uzoziva kuti shuga yako yakamira papi kuti uzozvibaya kuti uende kunodya iwo madyiro acho chaiwo kana usina kuenda kune vanokubatsira unogona kutodya zvisirizvo zvinenge zvichitokanganisa shuga iyoyo kunyanya sei panyaya yekutoikwidza uchingodya zvese zvese saka panotodiwa kudya kwemhando yepamusoro special diet chai yekuti uri kudya zvakaita sei zvauri kudya izvi ndozvinotenderwa here kudyiwa nemunhu ane chirwere cheshuga saka shuga iyi haisarudze kuti zvainoda zvinhu zvakanaka inoenda pavanhu vane mari chete kana pamunhu asina chinhu inoenda shuga Saka munhu iyeye anenge asisazive kuti odya zvipi, kuti adye zviri kunyatsodiwa zvinodhura, pamwe haazvikwanisi kuti azvitenge. Saka murwere weshuga ndinodaira kuti mumwe wevarwere vanofanirwa kutarisiswa zvakanyanya. Pamwe kazhinji totaura zvirwere zvegomarara asi ukautarisa kuti pavanhu every 10 vangani vane shuga vangani vane gomarara unoona veshuga vanenge vakawanda handisi kuti chirwere ichi futi chionerwe pasi asi tiri kutaura zviri panhanga nyaya zvakatarisana nechirwere chechi cheshuga saka vanhu ivavo kudya kwavo chaiko kunenge kuchida kutoonekwa kuti zvanzi ane shuga hapana here zvimwe zvavanogona kupota vachinotambirawo eh, kumaclinic ari munharaunda dzavo pavanenge vachienda kunotora mapiritsi avo kana azonzi aakutorwa pachena toda kukurudzira eh, hurumende e, yedu ipapo kuti iite mumwe muono uri pamberi maringe nevanhu vane chirwere cheshuga kuti vagone kutora mapiritsi avo nemanjekisheni avo pachena vagone kuwedzerwawo mune zvavanodya kana kudzidziswa madhayeti ezvavanenge vari kufanirwa kudya nokuti chirwere ichi chinonetsera kuti chikabata kumunhu wemurume ichocho chinoparadza imba futi chirwere ichocho cheshuga nokuti chinouraya zvese Murume iye anenge haa zvinenge zvakutonetsa saka mumwe achidi kutambwa nacho nokuti murume ane shuga hazvimire zvakanaka simba rinobva rapera futi haasisina simba mumba imomo saka zvinonokanganisa e, kugara munoona imba iyo yakundengendeka dzimwe dzinogona kutoparara nokuti anenge asiri kuziva kuti shuga iyi ndiyo honzeri yauraya basa rese mumba imomo saka tinenge tichida kuti chirwere ichi chionekwe mune, mune zvakanaka Ende vakadzi munotiziva hatitane pamwe futi kutaura nyaya idzi unongonzwa hakwenye hai nikumba kwangu zvipi pane shuga ka kumba kwangu zvipi hakuna kana ngenjini uku yakafa shuga mm. saka nyaya yeshuga haisi nyaya yekuti kana tichitaura nezvayo pawane vamwe e, vanodududza mairi inoda kuti tese titaure nezwi riri pamusoro soro kuti e, zhowe zhowe reshuga rinzwikwe e, nehurumende yedu pawanikwe e, zvatinogadzirirwa kana kurongerwa nokuti tenge tichida kuti munhu wese ane shuga ave nekamushini ikako ka kanonzi kamushini kako kapersonal mushini kekuti unopota uchitesta wega ungamuti ka chero pawanzwa kuti inenge yakwira ndomhanya uclinic pamwe simba racho rokutomhanya uclinic wacho handina asi kana ndine mushini iwoyo ndinongoti kete ndega ndovanaziva mamiriro ekunze kuti zvamira sei panapa ndo mamiriro azvaita zvinoda kuti ndiite sei nokuti vanenge vane dzidziso vaine atinoti pachirungu mapamflits aye anenge achivapa dzidziso kuti kana yamira yakadai zvinoda kuti zvinzwai kana yamira yakadai zvinoda kuti zvinzwai saka ini ndiri kutsigira zvakanyanya e, nyaya yasimudzwa muno iyo nyaya yeshuga tikatarisa zvechokwadi taxi inonzi sugar test te, sugar taxi ngaibate zvese e, kugomarara ikoko asi ngaiwandire uku kushuga uku kuti vanhu vawane rubatsiro runobva munyaya e, dzeshuga tax nokuti munhu wese e, ane shuga haanyanyowandira hati munoziva kuti kana yatongonzi shuga mwabva atongoti ina ndinwe shuga nokuti ndine shuga mumwe anotonzwa achiti nokuti ndinotapira sterek saka ndinwe shuga Haa tisazotamba nechirwere cheshuga nokuti sekutaura kwaita mutauri ataura muno honorable Mushoriwa kuti kare kare tichikura kumusha indotove naamai vaiva vataitoti ambuya vedu vaiva vari parutivi pataigara vakaenda kugadheni kwavo vakaonekwa vakaoma kugadheni Vanhu vakataura semutauriro waita Honorable Mushoro varohwa nezvichiri kugarden. Tisazove nekumwe kunonzi kuchirungu kubhilivha zvinhu zvisingashandi. Hakuna chishiri chingave chikandirova ndikafa. Pane zvaitika muropa rangu zvisina kunomira zvakanaka. Vaifa neshuga muropa ravo vanhu isu nekushaya zivo taingomhanya ahe varohwa nesviri zvekwasekuru anhingi vanazvo zviri muhari zvipiko zviri muhari ishuga inenge iye munhu asina kuiziva kazhinji kuti ndinayo zvimwewo dzimweni dzenguva bp nokuti zvinhu izvozvo zvine ukama zvinochata pakufamba shuga nebp zvinofambidzana kazhinji zvinenge zviri pamwe chete Saka tiri kuda kuti tikurudzire kuti nyaya yeziviso awareness mumamisha panyaya yeshuga ngaipinde zvakanyanya mumaruwa nyangwe naimo madhorobha chamwamwa hautozivi ngaipinde zvakanyanya kuti vanhu vakurudzirwe kuenda kunotestwa shuga nokuti nyaya iyo yekuti vanhu hatiende kunotestwa zvirwere zvakasiyana siyana ndo inoita kuti tinofa nazvo tisingazvizive unotosvika kunofushirwa usingamboziva kuti wakafa nechi nechirwere cheshuga saka tinoda kukurudzira nyaya yekuti vanhu vaende kunotestwa shuga munzvimbo dzavanogara isusuwo semba ino sevamiririri vevanhu kwatinobva ngatitiwo patinenge tichitaurawo Patinotiwo another business pamisangano yatinenge tiri, ngatinhongei nhongei zvimwe zvirwere totaura zvishoma zvatinoziva nezvazvo asi tichinyanyira pakurudziro yekuti vanhu vabude vaende kunotestwa kana zvichitogona. Kana paunenge uchiitira musangano pari padhuze, iwe bva utoti ngatiteeranei wobva utosvika woti nditestei nokuti nyaya yekutestwa kurudzi rwedu rwechitema inyaya yatinotya. Ko takatyisidzirwa neHIV here kutestwa testwa uku zvirwere hatidi tinoda kukurudzira mba ino kuti ngativei vekutanga vanonotestwa izvozvi munomu vashoma vanotoziva kuti ndine shuga yo vachitofamba nayo musi waanozodona onzi aifamba achirwara achirwara nechirwere chaasingazivi saka ndinoda kungokurudzirawo ndichitsigira kuti ngatibatanei separamende kana kutobuda chaiko neinonzi e, nhingiriki e, Uh, diabetes cocus inonge ichibatsirana nekomiti mukutarisa tarisa nyaya dzechi dzechirwere cheshuga nokuti chirwere chakakosha chirwere chiri kupedza vanhu ende chirwere ichochi chindokurudzirai ndaina hanti yakanyanyowanda varume chinonyanyoda kutandanisana nevarume chirwere ichi ngatitaurei zvakanyanya nechirwere tichengetedze utano hwedu Tichengetedze kunyanya dzimba dzedu dzisaparadzwe nekuti hamusi kuziva hanzi ndakasungwa unosungwa nani unosungwei ah, ndakasungwa ini unosungwa nani une shuga enda unorapwa maita mubati wechigaro

Thank you Honorable Mutseyami. Honorable Zemura followed by Honorable Mashonganyika. Ndakudza.
Eh, maita chaizvo Honorable Speaker memo nekundipa mukana uno. Ndinoda kutenda vasimudza nyaya iyoyi yediabetes Mai Chinanzwa vana na na Honorable Mushoriwa ndinoda kutenda chaizvo kuti yakanonokwa ingadai iriyo nyaya yataurwa. Honorable Zemura, kana tiri muno eh, tinoti Honorable Chinanzva vana na Honorable Mushoriwa
Thank you, ma'am. On- nyaya ya- yasimudzwa nahonorable chinanzvavana na- navahonorable mushoriwa ndinotenda chaizvo nekuti inini pachezvangu ndine experience nayo nyaya yediabetes Eh, saka kana zvavataura izvozvi zvese ndo zviri kuitika ndaifunga kuti gore riya rakanzi eh, ngakuve needzi levi takambosimudzwa muromo iwoyo wokuti ko diabetes levi yadii kubva yangoiswa pekare pekare ngekuti ndio ine mushonga inodhura eh, E, mukondombera hauna kumboiswa mishonga inodhura semishonga inoseenzeswa nevanhu vediabetes e, chinhu chinorwadza kugara uri mumushonga wekurapwa shuga nekuti nguva zhinji zvinorwadza unozvibaya Kana dai kusiri kuti mishonga yacho unozvibaya asi unotozvibaya kuti uwane ropa racho rekuona kuti shuga yacho iri pamalevel api pedze oenda kotenga mishonga yacho haina kana chinobviswa kana wakwira wakwira vanokokutengeserai nemari iyoyo Eh, inini ndiri kufara asi handisati ndanyatsofara nokuti apapa mutemo hausati wakumbirisa kuti kuministry of health kuwanikwe mishonga inopiwa vanorwara nechirwere cheshuka pachena ndinogara mumamisha kumarizevha kune vanhu vanorwara nechirwere ichochi Unonzwa mumwe munhu achinzi akarara haasi kugona kumuka. Ukaenda komuona anokutaurira kuti ndinomwa mishonga yeshuga asi mazuva ano handina. Ukazomukamurira pane yako unoona munhu uyu apengenuka. Saka izvozvo zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vedu vari kupera nechirwere ichochi nekushaiwa mari yekurapwa. Honourable speaker memo kuzvibaya chinhu chinorwadza vamwe tinosoona vachibuda muhodhi vachitiza kunzi ndiri kuda kubaiwa jekiseni asi kana uine chirwere cheshuga gara wakagadzirira kuti kuseni masikati manheru unotozvibaya jekiseni reshuga plus zvakaita isusu tinosenza kana kuti vane varume vanosenza Unotengerwa chikafu chakanaka zvokunaka zviya kana kuti vana vanosevenza vanokutengera chikafu chakanakisisa asi hauchidyi. Unongotarisa kupa vamwe vachidya nenhau yekuti ukangochidya iwewe shuga yacho inonzi inoshuta nechirungu. Kutaura chokwadi, kana wava kurarama neupenyu hwedhayibhetisi sekutaura kwaitwa nevanhu vese vataura panapa, unorarama upenyu hwehurombo. MuChirungu vanoti you become one of the poorest persons pamusha pako. Unopiwa zvese asi hauzvidyi. Unoigirwa zvese. Iye mazuva ano kana uchisenza ka pamba pako hapafanirwe kushaya jamu neshuga. Asi hauzvidye. Eh, saka ukange wakumwa tii Ah, sevajaira veshuga munomu vanomwa yakadaro isina kana kumboiswa tispunu yeshuga upenyu hunorwadza hwekuti kana nyama chaiyo hauityi Ndotokadya nyama inonosimudza shuga yotokwira malevels ayo. Saka hanzi kana dai ukadya nyama yehuku kana yakafuraiwa zvakanaka zvakadii usadye ganda racho. Saka otodya dundundu rehuku kunge mucheche. Saka izvozvo zvinhu zvinorwadza. Inini ndinorarama upenyu hwechirwere cheshuga saka ndichitaurira vamwe kuti dai manotestwa musati madona. Inini zvangu handina kudona nenhaya yokuti family yese inonzi yekwaLunga kubvira kuna mbuya, sekuru, tete, ani, baba, mwana, chii vese vairwara nechirwere ichochi. Saka zvinhu zvinorwadza kana ukaenda kumusha kuchrismas auende wakatakura zvinoshandisira asi unotakura nenhaya yokuti manebhas achauya achiti tauya kwokuonai rega vadye rega vafare uvabikire zvakanaka zvakadii iwewo wobikirwa munyemba e, mbora Derere is the best food yemunhu anorwara neshuka. Mukaona mako konzi nguva yese muri kufarira farira derere, ziva kuti zvimwe nguva muropa rako kune something. Ah, ndinoda kutenda musimudzi Honorable Chinanzvavana naHonorable Mushoriwa. kuti dai zveshuwa zvikateererwawo zvoenda nenzira chaiyo chaiyo tombobvisirwa mari dzekutenga mishonga yeshuga nekubvisirwa mari dzekutesta ugoti uko uri kurwadziwa nemajekiseni uri kurwadziwa nekubaya ropa rekuti uzviteste woenda kukiriniki hanzi mishonga ye yekuzvidaya hatina hatikupei kana pano paparamende zvinorwadza chaizvo tinoenda vopiwa mapiritsi asi ukange wakutaura kuti eh, mushonga wangu wekuzvibaya wapera vanoti haiwa mushonga hanzi munozvionera hatikupei kana mumahospitari ndizvo ndizvo dai tachema tese nevasati vabatwa shuka kuti shuga ngaiitwewo zvekuhesvurwa sezvakaitwa aids kuhesvurwa aids kaa mazvobuda mavanga enyora asi shuga chinhu chekuzvarwa nacho namwari saka dai iriyo yahesvurwa zvekare kuti vanhu varege kubhadhara Ndinoda kutenda chaizvo kuti tese tiri kutaura tichitsimbirira kuti mishonga iri kudhura sekutaurirwa kwaita nevatanga kutaura. Tiri kukumbira kuti mushonga weshuga urerutswe kana iwo mashuga tax akarewaya. Isusu hatidotodi shuga tax, tiri kutoda medicine, medicine mishonga yakasimba iyoyo yeshuga. Tinoda kukutendai Honourable ndichinamatira kuti dai Parliament yasimudza izwi rakasimba rekuti mishonga yeshuga ipihwe pachena ngokuti kune vamwe vanhu vasingaseenze asi vaine chirwere ichochi. Ndinotenda.
Tinotenda Honourable Mashonganyika.
Mazvita mubati wechigaro kundipawo nguva yekuti ndiwedzere pane maringe nechirwere cheshuga ndichida zvakare kuti nditende Honorable Chinanzvavana nemutsigiri wavo Honorable Mushore Mushoriwa e, kuburikidza nekutaura zvine udzamu hwavaita pamusoro pechirwere ichi. E, chirwere cheshuga chirwere chinouraya chinouraya pausingafungire pa kuti ndingadonhe ndikafa. Chiripo ndechekuti nyangwe isisu maparliamentarians hatigone ku Tinogona kuuya kuparliament asi uchitonzwa kuti mwiri yako haina kuita zvakanaka. Ndoda kutaura zvishoma e, kuti unenge uchinzwei pachirwere cheshuga chero vasingachizive.
Kazhinji vanhu vari kutambura nekuti pasi pemakumbo pari kupisa. Vanoti pasi pemakumbo pari kupisa. Chirwere cheshuga ichocho. Eh, vamwe vanonzwa kuneta neta uchinzwa muiri yako kuneta pachirungu vanoiti fatigue eh, chirwere cheshuga masymptoms ma masigns and symptoms eshuga eh, shuga inoita kuti Unzwe chiveve nyangwe mumwiri mako mese unonzwa uchinzwa chiveve zvinoita kunge zuva parinenge richipisa sterek eh, unenge uchinzwa kachiveve kanosvika the whole body saka ndiri kuti dai tagona kunyatsonzwisisa kuti Honorable Mashonganyika
Dai maedza kushandisa mutauro mumwe kuti unenge uchinzwa chiveve kanosvika the whole body.
Mazviita mbati wechigaro. Eh, saka munhu kana aine shuga unofanirwa kunge uri munhu anoteerera zvinotaurwa nemachiremba. Vamwe havatereri zvinotaurwa nemachiremba. Kune, kune, eh, kune pepa rinopiwa nemachiremba rekuti munhu atarisise kuti zvakati izvi unofanirwa kuti usadye kana uine shuga. Zvozoenda mwero wacho wekudya zvine mwero zvakare kuti unodya zvakawanda zvakadii. Nyaya yeshuga eh, ndambonzwa vamwe mutauri achitaura kuti eh, Shuga. Vamwe vanotorambidza vamwe kudya shuga. Chinoitika pachirwere cheshuga, e, pane yatinoti ndibvumirei bati vechigaro, pane atinoti manefrons ari mumuviri medu e, zvinokonektana neitsvo mumuviri medu e, kunenge kusisina kupepetwa kwakakwana Ndiri kuda kungoti munyatsoona hudzamu hwacho. Kunenge kusisina kupepetwa kwakakwana kwezvinhu zvinofanirwa kunge zvichipepetwa mumuviri medu zvichienda kwazvinoenda zvozobuda nepatinenge taakuenda kunorasa mvura. E, chirwere cheshuga inini ndanga ndichifunga kuti Chirwere ichi chinoiswa e, patinoti zvirwere zve zveTB zvirwere toti zvirwere zviye zvinogara vanhu vachienda vachinotora mishonga e, chirwere ichi chinoiswa ipapo asi ndanga ndichiti dai hurumende ichiziva kuti pazvirwere zvinoenda zvichitorerwa mishonga pane chimwe chirwere chakaita seshuga Chekuti munhu haagone kunonzi mapiritsi aka hakuna. Hazvigone kunonzi jekiseni mushonga wacho hatina. Chinhu chinofanirwa kunge chichitoitika ipapo ipapo vachipiwa mishonga yavo zvakakwana nokuti ndiko kuti itsvo dzake dzigone kushanda zvakanaka. Tiine zvakare paitsvo ipapa. Tiri kuti isisu vanhu vari kushandisa mishonga yechibhoyi e, mishonga yechibhoyi zvakanyanya vanhu vari kuzamawo zvinhu zvakanaka hazvidhuri oda
ngatidzikisei mazwi edu kuti mutaura anzwike.
mazviita mubati wechigaro e, pakushandisa mishonga yechibhoyi yatiri kushandisa inokuvadza zvakare kuti unoremedza kuitsvo nokuti kunopepetwa mwari vakasika zvakadaro kuti unopepeterwa zvapinda zvakada kufanana nekuti kuchiropa chinoenda chichinobvisa chichirerutsa madrugs zvinoraswa zvoraswa e, zvichitambidzana nekuitsvoku saka isisu kana tichitora mishonga yechibhoyi ngatitorei zvine mwero kana varume chaivo dzimwe nguva vamwe vanopfuwirwa nevakadzi vakadzi manjewo isisu patiri wrong hatinezve mishonga yacho Yemupfuhira chaiyo handi munouziva mupfuhira wokutiwo murume andide e, kunotori nevamwe vakadzi vari kuzoita kuti murume anoita dambudziko reitsvo e, zvichizoenda kushuga ikokuku saka zvinhu zve zvinhu zveshuga zvine mwero Ende vanhu vakawanda vari kutorapwa nechibhoyi vamwe vachiti inotopera. Kupera kwayo inoperawo kana kwemwedzi yakati kuti asi shuga inodzoka zvakare nokuti itsvo dzako idzi hadzisi kushanda zvakanaka. E, tine vanhu vakutosvika pakuremara e, akaita chironda Haagone kuziva kuti shuga iyi shuga yangu kugarisa kwandaita nayo ndikaita chironda chironda changu hachichakwanisa ku, kupora nekukurumidza zvazvinoreva ndezvekuti e, vanhu vanofanira kuenda kunoona nguva nenguva uchienda uchinoona chiremba wako achikutaurira kuti woita sei nechironda ichocho nokuti chinozosvika pakuti gumbo ridimburwe vamwe vanobva vati eh, vamwe vanobva vati ikensa eh, asi inenge isiri yoba chinenge chiri chirwere cheshuga eh, chinenge chaita kuti udimburwe gumbo chirwere cheshuga Ini ndinofunga kuti e, ndatochiva kuti dai takanyanyisa kutaura pabhajeti kuti mari iiswe zvakanyanya kuti tiwane kuti hama dzedu tisarasikirwe nadzo nokuti iko zvino izvi Eeh sugar haichisina kuti ino inouya pamukuru chete yakuuya chero nekuvana vadiki. Vana vadiki vakutobaiwa majekiseni esugar. Chinoitika ndechekuti mwana iyeye kana apa chirwere chesugar anosvika pakuti akazoinga aane imba yake akuda kuti azvare mwana wake mwana iyeye ane dambudziko. Anotozvarira kuzvipatara zvikuru e, nemhaka yekuti anokwanisa kuzvara mwana akakurisa zvakanyanya zviye zvatinozoti mwana afa ari pa, pa, pa, pa afa achi, achisununguka mwana e, mwana anenge akakurisa zvokuti kana achifamba kumadokta anokurumbidza kutotaurirwa kuti mwana uyu Anofanirwa kungoti time yake kana yakwana aende kunochekwa aburitse mwana wake zvakanaka. Saka tiri kuona kuti chirwere ichi chirwere chirwere chinorwadza zvikuru. E, kana takatarisa zvakare e, e, pazvirwere izvozvizvi Chirwere cheshuga chinofambirana, pane mutauri ambotaura nenyaya yeBP, chinofambirana neBP. Ukaona shuga waanayo unotoona kuti BP unotozovinayo, zvinhu zvinofambirana. E,

Eh, tigoti zvakare eh, hurumende dai yango yangoti kana vakaisa zvinhu izvozvo zvinge zviri zvinhu zvinongoitwa nevanhu vasingabhadhariswe pasina mutengo wavanopiwa nokuti munhu ane shuga anofanira kugara vanenge vaine mari dzavo anogara nemushini wake mumba wokutesta shuga ende kana uchitesta shuga mushini wako haugarise uneni usati waenda kunoongororwa kuti uchiri kukutora shuga yako zvakanaka here e, unofanirwa zvakare kunge uine e, bp meshini yako mumba uchizvitora saka inini ndiri kuti Pachirwere pa cheshuga isisu mahonorable member of parliament dai tagona kuti patinenge tichienda kumamisha tichinotaura nevanhu sechinhu chiri kuuraya eh, zvokuti e, munhu anenge achingofunga kuti ndaroiwa ndaroiwa Eh, isisu ngatifambei nacho kumaconstituents kwedu patinoungana ngativei nenguva yekutaura nechirwere ichi kuti chirwere ichi chakamira sei ndokusaka ndatora nguva ndichitaura zvachiri eh, Chirwere ichochi ichi tikanyatsochitaura kuvanhu tinopedza dambudziko riri kuitwa nevanhu kumamisha rekuti rambotaurwa naHonourable Nyampinga kuti anoti ndarohwa nezvinhu ndarohwa nezvinhu zviri kunyanya kuitika chaizvo mucommunity medu. Munhu anotoenda kwaanoenda agofamba shuga yakakwira. Regai ndikutaurire kuti kana shuga yako iri right inenge iri papi. Shuga yako inofanirwa kunge iri pa 7 ikaenda pa 7 points shuga yako iri right ikaenda ku 6 shuga yako iri right. ikaenda pa 5 iri right shuga waya haifanirwa kudzika kuzoona vakundowana iri pa 2 kana pa 1 kana pa 3 shuga iyoyo yadzika zvakanyanyisa e, vanhu kana tiine shuga tinoda kukurumidza shuga munhu anofanira kudya padiki padiki E, padiki padiki munhu ngaange aine chikafu chake mubhegi e, nokuti kana ukasave neswiti unotodonha mufunge e, ukanzwa mumwe achikukumbira switi usamunyimi e, anenge atonzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka akatora switi iyoyo akaidya aka E, chinoitika ndechekuti anotonyatsonzwa zviri nani otobuda ziya zvazvinoreva zvekuti shuga yake yanga yadzika saka e, kana yakutinzi yakakwira ukaona shuga yako yapinda mu8 zvichienda kumusoro 8 inogona kunge iri nani zvayo asi ndipo patinotangira pa8 zvichienda kumusoro e, Ee, ukaona ichisvika kumusoro tiri kurarama nenyasha dzaMwari. Vazhinji vari kufamba shuga iyi yakakwira. Saka isisu ee, sevanhu vanomiririra vanhu, ini ndaitofunga kuti ee, dai pakadzoswa vaya vataiti mavillage health worker Macommunity health worker aya aitibetsera zvakanyanya nokuti kuzvipatara vaipiwa medical kit nezvinhu izvozvo vanhu e, akangoona kuti chakadai ichi munhu anokwanisa kurwara ari kure kliniki yake iri kure transport haana kuti achifamba aendeko shuga yekutendereba saka kana kuine vanhu ivavo Eh, vanhu vanokurumidza kungoshandisa foni manyai tine hama yedu iri kuita masymptom iri, iri kunzwa izvi nezvizvi nezvizvi tobatsirika saka ndinoti hurumende ngatidzokerei ipapo kuti tiwane macommunity health workers hatisi kunyanya kuvaona kuma kwatinogara ende havasi kupiwa mishonga yekuti vange vachi, vainayo vachibetsera vanhu nekukurumidza munhu asati apinda mudambudziko. E, inini ndiri kuti zvakare e, komiti yehealth tinotenda e, nekusumudza kwamaita chinhu chakakosha kudai Eh, ini ndinofunga kuti dai tese tagona kutsigira vanhu vehealth maringe neshuga ne, ne eh, tivabatsire zvakanyanya kuti toita sei kuti vanhu vawane treatment yavo nekukurumidza kuti treatment iyoyo irege kushayikwa kanyangwe paclinic dzimwe nguva tikaisa kumaprovincial hospital edu kumaprovince App iri kure nekunogara vanhu saka tiri kurasikirwa nehama dzedu, tiri kurasikirwa nyangwe nevana vadiki, e, tiri kurasikirwa nyangwe nevamiririri vevanhu ivo maparliamentarians vasingazive kuti ndine shuga. Mazvita, ndinotenda mubati wechigaro nekundipawo kwamandiita mukana. Mazvita, Honorable Mashonganyika, I recognize the deputy chief whip.